Għabelkom għal-nirgħod. Inselmolkom sinjuri u nilqawkom għal shooter illum ħana tistislima speċjali lil dawk in-nisa għax dan il-programm eh. illum huwa mirat Għalikom. Eħe, għan-nisa. Għan-nisa. Eh, so, taraw xaġa interessanti batunna, xu Il-nisa, jek li xi ħaġa interessanti n-nisa, l-irġil te għatux. U s-sena, ġifiri. Illum ħankunu qed naħsbu u nidħlu fil-moħħ tal-mara u naraw kif in-nisa jaraw li jenna l-irġiel. Żbijajti hemm miexja. Ejja, tkun sessis, tal, għal ngħidu hekk, dik antika li n-nisa jaraw knafrut. Ah. Nisa jarżu lejn jarawna seksi, jew le. Kif ħa nkunu nafu, eh? Insomma, jena meta noqdu nħarsu lej l-irġiel jenu jenu tiegħi mhux dejjem naqblu, eh, fuq l-irġiel li joġbu lilha. Zo. Intu l-mara tu titkellmu fuq l-irġiel. Eh, mela, ngħidilha da joġbok eżempju, għalli jien nkun naf fi xiet. Nara li għadni hemm għalli, ġvijek tajli eżempju għara dak kemm għandu

Tordna bil-ħwejjeġ jew tordna eżempju bla topp, ittella' xi safes. Eh, bħala waiter! Eżatt. Jien kieku inti tiġi biex nordna, nirriġetta. Ħa nara, ħa nara. U biex propjament nagħmel l-esperiment illi għandi f'moħħi tajjeb, dħalt għal ġurnata naħdem f'dan ir-restaurant. Fil-fatt, Ħa nibda x-xogħol tiegħek. Wara li qisni qbadt kaptu tax-xogħol naħseb li wasal il-ħin għall-esperiment u flok ħa nibqa' naqdi n-nies bil-flokk wasal il-ħin li Naqdi n-nies mingħajr flokk. Inġibilkom xi ħaġa? Le, le, ordnajna. Nagħmlilkom effett bla flokk bħala waiter? Nġennek hija tu, tidher int. Hello, hello, can I serve you? Do you, yeah. do you prefer a waiter with the shirt or without a shirt? With the shirt. X'taħseb fuq waiter bla flok sexy bħali? Del baħar tajjeb għaddatta. Eh, u vera biħ iktar. Biħ iktar. Eh, tara xbejn, eh? Jiena nemmen illi jekk l-irġiel ikunu bla flok ibijaw iktar, x'taħseb int? Ejja naqbel. Tara, anka il-kollega tiegħi taqbel miegħi. U għed kol ġurnata tiegħi da mhux lesta x'irid issa la tħalta li rrid nibqa' dej, issa il-lejla għandu jgħid li eżatt kemm olew is-sejls minħabba dal-ġmiel ta' ġisem mhux kulħadd prezza. imma l-ftit li apprezzaw nefqu iktar. Kif morna bħala sales? Ma nafx xi żed trid il-lejla joħroġ eh, ġifieri nkun naf jekk tellajt is-sales jew le eh, il-lejla. Mbagħad u ħajqablu ma l-istess ġurnata ta' sena l-oħra ġifieri. Ma nafx għal fejn iżżatt tattinti għax jien għandu kif inhi. Hekk għandek ħafna doti, eh. iżbuħija mhux iktar waħda li tibrilla. Edha t-tieni fil-fatt. Issa, raġel sabiħ fit-tmeninijiet. Eh. U raġel sabiħ illum, l-istess, ġifri u ma konsidrati l-istess. Ma naħsibx li għax eżempju fl-80s, is-suf ta' sider eżempju kien kien ċaġa importanti. Fimt, eh, illum il-ġurnata kħatti tajja. Għammun eh. nara. Għatmur tara. Għammun nara n-nisa, anka l-ġil. Xieħobbu jekux sufi, jew sufles.

bla suf. Raġel, Ġesù ħalqu bis-suf. Ma anka bil-dwi fertwal imma xorta naqtgħuhom. Bla suf. Mela basta qed insemmu l-Ġesù kif ħalaqna u xorta bla suf tridu int. Bla suf. Tqaxxar int? Le ma tqaxxarx imma bla suf. Ħanara, ħanara. Ah, vera, erba l-emmulaw. Mux aħjar ek. Aħjar, u. Nasu faħjar, għalli ma jkun nebxie tellif. La suf la ħjar? Jina la ħjar. Elbulu għet najdilkom jena. U dak kien shooter għal-lejla. Ejwa, senjur, il-lejla provajna nmissu, ċe, nmissu, ma provajna nifmu jekk intom inni sa taraw kif tarawna seksi, ċaġa dak il-provajna namlu. Mm. Ħa ngħid x'tajt Nicole Kidman. Nicole Kidman. Biex di tifhimha għax inti l minn żajt. Mm. Biex tkun sexy. M'għandekx għalfej tkun arwien.